Awor si kaka a kaba di ataká i mata tur mièrda. Kòrsou su bèrpè ta yena i awor kaka subi kai a yega te den fòrti. Si no pinga lo yobe! Man'é bo di Maria, Kòrsou ta den su murskònt ku rumbo pa su skin pad. Si di cora subi caya bolto cachaca en bes di limpia Corsou nan ta sucia Corsou cu Dios di tabasta nan ta habra ca Corsou na werki. Awel Sijo Desca awor cu beransa cu e tera prikichi nan a fada y ostina di come ayichi pueblo su cana yena y nan no ta dispuesto pa guli e disdos di mei por ciento di reduccion di salaris Pueblo ta cansá di come casca di pan, pa mandatorionan come curazon di pan. Nan ke a ruhu nat su coro di garganta, sino fono. Tur e baba baba ben forte tin su rais den e conflicto di nos statuto colonial di diesnuebe cincuenta y kuater. Pais Corsou su identidad ta mas confuso cu un pupa den misa. Nos no kier pa Hulanda banda riba nos, pero nos ta exigi pa Hulanda duna nos limosna. Como pais nos mester dicidi si nos ta stens riba nos mes forsa of si nos ta sigui roga limosna. Nos no por roga limosna y den e mesun rosea exigi Hulanda di tene cuenta cu nos ta tuto colonial. Tanto repa asina si hulandesnan no ta. Sí, sí, ta ta tipo di Hulanda mesmo kier nos bolbe bira, ta Strea di Nort ba perde, cashu pa bo! Ai Tonchi, bolbe bira catibu? Bo pensamentu ta mes significante cu pipita di concomber. Liberá bo mes for di pensamentu di tempu di kouchi boulo. Nos nunka sali for di dominio hulandes i nos govièrnu ta dominá nos manera sòldachi di parera. Nos no konosé nos mes pianan. Semper nos a para òf kana ku baston di sosten di mama Hulanda. Largu bai nos ta fri fri limosna di Hulanda i eksigí nan duna nos manera nos kier. Zizi tin rason. Nos ta man na sanka, pero yen di kurashi den saku pa bende, anto no tin kumpradó. Opta palabra Maria, pididó di limosta no por iksihí niun nonderment. Ora bo fia plaka na banko, ta banko ta pone kondishon, no e fiadó. E monumentu di statüt den Saliña ta un pantomina di marka mayor. Nos no sa niun karaho di stents riba nos mes forsa. Gobierno su mal maneho no ta problema di Hulanda. Ta pueblo a vota pa su mes gobierno, no ta Hulanda a punta gobierno. Nos mester sigui regla cuenta caminda nos abri cuenta. Si nos no gusta condicion di Banco Hulanda, nos ta libre pa pasa cerca chodo fiado den den y wak si haya nos por haya nos kier. hompa hende. E destrukshon i ladronisia den sentro di siudat ta un abuso ku a pasa tur palu di marka. Protestadónan a baha rabi riba sernan inosente ku a lucha pa tene hende na trabou i sostené ekonomia di Kòrsou. Nan mentalidat ignorante ta lubidá ku ta nansan di balas e mes tin ku usa pa drecha e daño hasi. Ta e konduktonan bochornoso di den fòrti ta rason pakiko Hulanda ta pone e medidanan riba nos. E komportashon ta demostrá ku nos no tin liderasko na Kòrsou i ta krea deskonfiansa den nos abilidat pa kumpli ku nos debernan finansiero. Hendenan ta vota pa esnan ku ta duna nan karchi di telefòn òf paga un debe pa nan. Nan ta bende nan alma ku diabel pa motibu di nan nesesidat. I ora diabel yega na mando, nan kier sklama man'é porko na plenchi, nan no ke chupa e pruimo ku nan mes a sembra. Ma so ta den erida, ta ku ora nan landsman yega na poder, nan ta lubida kiko nan a primintí i nan no kier entregá e dies dos i mei por siento. E kos aki yama lei di trèhtu. Judeska, wantamun kabei. Mi a caba di tende y mira riba Facebook cu nos parlamentario señora Giselle McWilliam cu si tin integridad ta bay bedey nos den pica pica cu Rita ta con e fiansa di Hulanda ta choca nos constitucion colonial di diesnuebe cincuenta y cuater. Señora Giselle McWilliam ta pica pica y e ta representa un generacion nobo den politica y e ta papia un lenga. Señora Gisèle ta bin klara nos ta kiko ta outonomia di bèrdat, pa nos por tuma un desishon si nos ke ta munisipio di Hulanda òf ku nos ke ta independiente. Nos a kaba di pasa den susto ku e manifestashon den Punda, ta kon nos por kere ku nos por bira independiente. Nos lo haña sa mas ora nos mandatario Giselle McWilliam ta den pika pika ku Rita dja dumingu awor. Ami ta pega mi atras ku bison ket na mi pantaya i ami no ta pera net net nada. Ta awor e funchi ta bai tota. Mi ta spera ku nos pueblo lo ta skucha pa komprondé i no pa kritiká.